Nindo piero ariyo wiye abiro pa dwe mira apar achiel ora elfu ariyo ku piero ariyo wiye ang'wen iri maber in ma itye ka nineno wan luo tv otieno pi nindo matin atingo kare ni joli ilemba ng'eya ma ocwiny thawa ariyo pi nindo matin nyinga tye oringi denis wakanen wigi madongo kumae

ma jogero i Arua. We have gone around Koboko, we got like 14 ton. We went around Kampala market, we got some small maize.
Eka bodaboda elif abich gitye ka niringo pikipiki migi i city Migulu ma jong'iewo pigi ongo. Kendo ni ka chung' gi peke, gingwejo kendo giluongo ni mobile. Gingwejo ata ki kijuko ni boda, ci en cung tingo dano. Afoyo in ma itye ka nineno Wan Luo TV, lemba ngeya ma ocwiny. Wakanen lembe nong mazo kuma jo kansila ni ai kudi district mirarua city ma mirarua district mi yumbe manda oru chengasar hiyo gibedo kukumu

ma e tiyo karachiel kod jogamba man kod juru tich ma gitieko diro mi tich e distrikt mir Arua e kare manwang'o Arua obedo distrikt madit ma madi okolo terego karachiel kuma maracha obedo e kind distrikt ma oa e kudi kuma Arua Kansul mikumone ma ng'at ma odoro obedo Megu Simple Lawino Bwatre

Jador kanso isawa ma emi kukare ni jukansila mineno nyo andha jadit Paul Bishop Drileba utho gi gam gi medrin ni nwang'o wecho kudi i bang jurukumu. I have now convened this special council meeting for the Greater Arua District Council in mourning of our acting DHO Paul Drileba Bishop

ikoma wiye ang'wen me nyolo achiel utho e yeng adek mokadho ma joyiko lilambagea ma ochwiny iwanlo tv robert ariaka oringi denis arua district lemnek jotieka ni wacho ni ayaw tiek mosaga kesha kodi i district ma mirapash karachiel ko city ma milira ma jotieka ni wacho ni aya nek ma otieka ni timre eni otieka ni nyayo luoro i idhano ma gitieka ni bedi ka bedo negi

They throw them back as police. They say hand. Unfortunately, we don't have a remand home in the whole of Lango. The remand home is in Gulu.
Regan Otim, a mobile dan bula chelame ya ya Russia division ya Paj municipality. Ni lo kere kere wan lo television ni bama ma Paj en kono tero ginametia nyayo tim menek ya Paj district. Ka ineno cases ogo man man kuom ne halanya mete timre ya patka. Aminyo ka por. Achiel otimere e village chin cell. Investigation ar tir tir report on kod winyo. Achiel otimere e upper center. Ja motivo kinitie mahogi era dok ichamo moro biro kiri ur

Ochwalo officer district police commander Apach Ochwalo officer district internal security officer Apach menwa ichwalo gini tie meneno ni police mir tim investigation ka tim investigation te tum jo amo timo kori peko ni miro ne ningo tik opo gi mena mario omito neno ni police achalo bar tik git

Yo ngeno lela man. Lela ni dwoko e konyo maber adada pien dano obedo ka keng yat jo mukene oto iye mar rizal me keng yat ki cimo tok kono obedo tek pien lela ma taso gimiyo wiye tiri gicoyo kome ni taso jo mukene obedo duo ka ngwec ki lela ni gineno ni taso dong kono oyo donge no gimwonyo yat ma cimo jonyo ma pe obedo yot ki wang kasa kede kare ma tye ka tic Ango peko madwong ma lube ki tim me giwot? Pien ni wape ki giwot maber ci wan oti go piny mapojo. Wan me a ki Angagura Center me cero wa i piny wa tung i dam ka can o ma pe twero kama ka yubo ma ku ci don ko bedo kera no wa ta ni de wa do bedo yo ki ce bedo bi wor ma ber ma lego ni mier ke mete ka kony ka ni tu ke met ma kata Ki tungcel, Janet Aciro,

Be Wallo Television, Igulu City. Kwede district me Gulu joma giloyo wi tich pa oring buda buda pikipiki i city me Gulu gidaro ni wodho dwangi niya oring buda buda makadho elif abich gitye ka ni ringo boda boda ma jong'eyo pigi ngo i dye city ne lembe eni ongu ma jilwongo Gulu City West Boda Boda Association re ma giwuok kolembene Ong'om mudong jara weche pa polisi ipite ngi miraswa owacho eni utie tich pa jorotela pa oring boda boda misiti mi gulu ni neno ni aya gi nyutho pilembe ne bojoro chik kara gi tiu kara chelo ku polisi man ku jorotela mi kin pacho ni neno ni aya kodhi dhano ma gitie kene ringo piki piki boda boda eni ma jung'eyo pigingo jumako gi man gi goriri i yore mopore kara jung'eyo pigi i tich manwango gitie kene timo

Amy Ochen ma tye won kom pa Gulu City West Bodaboda Association kono tito kit gin ango ma oweko gin gimoko lok man.
Gingweco kit gilwongo ni mobil. Gingweco ata ki kijuko ni boda ci en cung tingo dano. No stece be peke, no be po cone. Omiyo kit me winyo awechi kere, tim ma mego ma mal kilwogi ni enforcement team ma gicwalgi iti gudi cwiny. Ca okene dano en a giti ka mako dano koko mako dano jo okene pingo mako na boda boda ni. Ojok cane niang ki peke pingo gimako mako ni gigamo me rata. En no tim weni wan training gi en. Coro miyo go identifying this one is real boda boda kiti kuu. Co en yo ma kite ni wanongo ki jo ma nongo lutim arayi lutim marayo wanongo ki madwong cabit wamako marom adek Cabit eni. cabit eni Okay. Lamu mayo wa mako la kuo piro piro achiel la piro ti wa oke. En e kin team mo chwal enforcement. Piro cha dongo

Good treating gin machalo barbaros ma gitika operating with a link. Manu bere kwa miyo gi kar me profiling kuri number plate pa pigi pigi enini. Mudong kono wacho ni jo man ngec ma gin gumiyo romo konyogi matek tutwal me kwedo jo man wek gijwa ki woko ki i kin lwak. Actually report pa Barabara Association ni en peti register. So en tika operating with a link. Manu miyo bere kare bo traffic. ka gitiyo gi gudi eh, gi ng'o gi verify kore pikipiki en ni ma kinde yang kare wan chani kare ma pol wan watimo kare ka watimo operations so in woni pol pikipiki eh, wegine pe gi dugu ka gamo ne pien ni ng'o documents pehe bodgi so kinde ma wano wan watwero timo identify kede kore boda bodas en ni mano ng'o Uh, gi operate ni nyali. So, task tiyo bot boda boda association me timo me kwanyo kare me profiling me kato ki list pa boda bodas ma nomo no pere ite association ma mege mtanyo gin pere ke ni ngej i kom ge ma nomo mi wan kare ka jo kato ke bot police che mi wan ma kwanyo kare ka wa tika timo operation eh wan wa termo wan wa termo timo operation che wa impounding

Ker pa ofis macalo ofis pa bodaboda kerwa nok tutwal pienne ka ineno kit me security security mito jimi mito me security obed moromo ka ba ido security maber pien macalo wan lutela be wan do security maber numit mito obed ki pikipiki ma kitimo kede patrol i diwo

bino calo kit man. Ento tye dul mukene ma gucako konyo lwak meno ma kerogi nok me nongo afuda mo wek bene gubed i kin dano ka ce gitye ka kwero nino mogo madongo. Mary lalam dano me mwaka pyerabiro wiye adek dok kwo i Bulku i Omel Sub County i Gulu District. En obedo ngat acel ma onongo buc me Karama. Tittiwa ber pa mic man bote calo ngat ma oteggi ma en kwo ki pur i kabedone.

Ingili karama bedo papat. Kino mogo cene bedo tye, kino mogo cene pe. Ci ka kipoki, in ibinongo konyo ki litini, konyo ki oti weng. Ka mwaka okene ka yelo loya ci abedo ma pe pe acamo wa ringo, wa mucele, wa gin mo pe anongo acamo. Pingo nongo yelo loya? Cari kicin. Kwo ma wakwo kwede en wan opur.

Jacqueline Namono ladit ma doro Friends of Children Circle Uganda otero ni mwaka ducu gimiyo kony me buc me karama bot lwak ma i te dero ka dong ni gikonyo dano makato miya abiro wek guripe kacel ki luwotgi i kare me kwero nino madongo.

Yub man tye me ilo kero pa lwak ma kerogi lapiny, ribbe kacel ki jo mukene i kwero kwe kacel ki lwak mukene-ni. Pi Wan Luo TV, joni sani ocako acon i Gulu District.
Kony lute dero ber tutwal pien edwoko gen me kwo i kom kwo ma ka megi, dok pe gineno ni gin kare kitenyogi ata. One ni tye dano mango ma paro pigi. Pien ka ikonyo ngati mo ki mucele, ki sukari, med wa ki soda wa ki kergi eno ni, ah, nyo ni gen pud tye i kom kwo pa ngat eno. Ento ka dong pe, no gen pa ngat eno do rwenyo. Pien nino madit ka obino in ba ingeyo kero jami me cero kede. Ento ka kikonyo, dwoko gen mo ni ngo i kom kwo ma ka mege wek nen ni dano ka pud ngo. gimare kin piny. Med kome na dak me ira kero bene me yelle me coke wek bed nino ma lacen en be bed kar ngo me konyo ne lutino ne kekene. Med kome na bego lutino be ngo igi be bedo yom. Ngat ma mara obigwoko lokka, ki wora obimare, ki wabibino bote. Yohana cura apar angwen, tyenge pyeriyo adek.

Kwirne ma ubeshi bedo i wange ni ubeshi nyutu wer, myel, bodho ma tong tong i kin lembe mapol ma jubeshi galo kude ku wang. Jutyekene waco ni aya ungu ma tong tong ma romo pier angwen gidaro ni goriri man gibeshi nyutu bodho ma migi mi thekwaro pa Acholi kit ma mungu omikigi kude ku bodho ne. Jumutyekene neno i lempa yik ene gityekene waco ni aya gibeshi bedo ku dhanu

Me acel gin ma bino i wiya kwe mo keken ma tye i acoli myel mat ki mwodo bedo i wiya meno ocakke kit ma wan oyubbe kwede calo acoli ma naka kwe mo keken kun okwero nyom kun okwero nywal kun okwe kit kwe mo keken kadi nino madit ka tye ka bino. Maria Shaka Lapolo.

me tic ki ciling bilion aryo. Martin Okumu, lalub kor Prime Minister me Ker Karl Kwara Coli ma bedak tye Minista ma lolo kom lim, goyo yub ki dong nyano lonyo wacci ciling ma kibi rai weng kibinyuto kor ticce kore ki kore. Pe eno keken, kit ma wan obitiyo kwede en aye me nyuto jami kore ki kore kit ma wa aye etiyo kwede. Lim mo keken ma wan obidongo, wan obinyuto kore ki kore kit ma wabibedo tye kwede. An macalo dano ma otiyo i IGG mwaka abiro, lok me camcana obibedo pe i yubbe. Pi wan Luo TV, an Robert Mone ki i Gulu City.
Ilam kuloka mach electricity ma jochwalo i West Nile utieke ni kela nyonga madit i chwiny dhano ma gitye i West Nile pien ya yachuma madit ma gamente bingo mi Uganda ogiero i adura madit mira arua ya kawoni utieke ni regu mogo ma tung tung pa dhano ma gitieke ni bedi i West Nile ma giwacho ni yachuma en ochamo silingi bilion aboro ma gamente ogiero karachiel ku soko madit mira arua jawingom mi Uganda jadit Yoweri Kaguta Museveni E dwe mar apar ura aluf ariyo kod piero ariyo, oyabo dho Shuma ene ni chako tich. En to pi mach mobedo matek kaka shango karashelo kod ombe pa jam rego momako joti kude i shumane oketho kampani ma jomiki gi tich mirego shumane gichako tije i oro mokadho dong jotiekani wacho ni aja pol pa bel ungura karashelo kod anywaki man kal ma jotiekani rego ni ai kod i shumane ya pol le otiekani ai kod itenge mirasholi karashelo kod tenge milang'o Jotye kene kwayo juro fur ma otye i West Nile ni omako gimed kero mi fur ma migi kara ginwang bero kodi i kom cuma ma gamente oyiko i city ma Mirarua. Emmanuel Ojok otye i city ma Mirarua e keli wa lembene mazo kumae. Cuma nyo ke faktori moko ma nwango gavmente odaro ni yabo pi nikonyo juro fur i West Nile ma nwango bedo ngo ka nitimo tic pi kare malac i nge yabe otye dong ka nitimo tic

Winnie Rose Gitai uwacho niya chuma ne utie ka nitimo tich ento kende peko ma gitie kudu utie jurufur pod utie manok kadi bende gitie ka nitimo tich e yore ma opore. The raw material, when it comes to the maize, that one we are suffering.

Joel Mukisa Harrison wacho niya, itimo kutek ka nineno niya, cham ma judaro ka nitiyo ikomgi, utiem malo iyore ma omako juti ikomgi.
After we have checked all those parameters, quality parameters, we know that the product will be okay. We have, we have good engineers

Moko gia e Arua, gia e Nebi, Zeogi. Pol pa anywagi be a e Zeogi. Okay. Rego wacho ni akae anywagi be ine tek. Winston Edema japonji i Ushindi Secondary School i Arua City wacho bende niya mogu migi sheke gikelu ishuma i factory eni ma utye ku keru mamalo akeca.

Ne ai kodi Arwap City, Ujok Emmanuel, pi One Luo Television. Afoyo in ma ibedo kani neno One Luo Television lemba ng'eya ma ochwiny nyinga tiyo ringi Dennis ruot mongo bedo kare migwoku en to wikudu wil ni aya wanwoyo lemba ng'eya ma ochwiny ku bang' cheng cheng gasa chel ni tuji cheng gasa bish sawa ryo miko gweno lob lemba ng'eya ma ochwiny ni ai kudi One Luo Television sawa chicheke wafoyo